Hwɛ abusuafoɔ a menkyerɛkyerɛ obi bia na mesan ma obi biako aba biem mfa mbra Sunkwa TV abusuafoɔ na ɛyɛ yɛn nyinaa nim sɛ NDC foɔ de policy bi baeɛ a na kyerɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔn bɛsi ɛyɛ community ɛyɛ day schools na abusuafoɔ wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛsi community day schools dodoɔ nko a ɛyɛ 146 na na wɔkyerɛ sɛ wɔbɛsi schools ahodoɔ anaasɛ blocks no ahodoɔ, community day schools no nko ara one hundred and forty six, na ɛyɛ journalist bi busa a ɛyɛ Sammy Gyamfi berɛ a ɔkɔpuee mu wɔ ɛyɛ UTV no. Abusuafoɔ wɔkyerɛ sɛ ansa na wɔreba abɛfiri so no, wɔsii ɛyɛ. fifty na abusuafoɔ fifty ɛyɛ out of one hundred and forty six. Ɛyɛ dɔ ɛyɛ John Dramani Mahama nso so ɛyɛ ne campaign lunch no ɔno nso kyerɛ sɛ wɔn nso asi ɛyɛ seventy three saa na nti wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ. NDC amanyɔkuo no ɔma no dodoɔ yɛ sɛn a wei se ɛyɛ sei wei nso se ɛyɛ sei mom yɛn nkotie nsɛm mu nkyerɛ mmiako ba ba bɛto aso mɛsrɛ so bɛ subscribe to my channel wobɛ like na asa ade wadwene kyerɛ so bɛgu comment section hɔ kama kama
John Dramani Mahama ɛba aba abɛyɛ saa community DC ne high schools no.

complainant deɛ ɔkyɛ ne sɛ ɔbɛma sragyefo ho ayɛ den paa ayɛ den to the extent sɛ ɔte sɛ corruption bi ɛkɔ so ɛsɛ sɛ obi aka bɛbɔ amaneɛ ɔte hwe na waduru hɔ na ɔno waduru hɔ no na sragyefo akɔ fɛ movie bi na yɛfrɛ no flash no wahwɛ da an aha saa pɛpɛɛpɛ ɛnso so John Mahama bae wantumi anyɛ ho hwee and that a freedom of information bill

and increase jobs. na wanfa ne nsa anka hmm. wantɔn koraa wanyɛ ho adwuma mɛhwɛ story bi hmm. na company bi eh, wode nka baako koraa wanyɛ ho na company bi wɔ eh, takoradi hmm. mehwɛ mɛhwɛ meka hwɛ bɛyɛ the cocoa company sɛ cocoa company in fact cocoa beans a no mbɛhia ɛde ayɛ adwuma ɔmo anya na madamfo ka ho yɛfɛ ne virus wɔn mu ɔmo firi tam ɛtakoradi ɛde petition ɛbrɛ ndc fo wɔ parliament mhm. ɔmo bɔ no bɛnya accident wɔ kwan so wuye mm, madafo na ɛfɛ ne virus.
Mm.
and they also tap a virus for now for four ɛɛ asɛm o
but ɔdan de ne vi but virus wey vi wa ɛna onye accident ɛwɔ kwan so na owuye so i have never forgotten that ɛyi no. Cocoa beans. Cocoa beans kɛkɛ. John Mahama say they will process at least sixty percent of the cocoa produced mm. locally. Wanyɛ. Nti nkɛ kɔti cocoa ne nya bag wɔ ha na wayi mu aduosia na ɛde bi ayɛ milo na ɛde bi ayɛ wei na ɛde bi ayɛ wei. Wamko wamko wamko wamko dɔ pa google wamko eh, workers.

Ayin. Ma no ma. Da biara ma no ma premise. Mm. Ɔfa adaka bere mi kyia o. Da biara ma no ma premise. Obi nka kyerɛ mu ɔfa Mahmudu. Ye. Zɛ mi kyia no. Reduce post harvest losses. Mm-hmm. Increase storage. Ɔdɔn mpatsɔ to bo asa.
Mm-hmm. Do you know sɛ ɛnɛ mm-hmm. premise no under how akumsen ɛnna na akufo ado yɛayɛ ne sɛ fuel station a wokɔ a wokura wo sika mm. na wakɔ akɔgyina hɔ ne wabu premise Te sɛ nea wokobu petrol wɔ filling station na de akɔ akɔyɛ w'adwuma. Under NDC, na premise no sisi manoma no mu dan mu. Ne yɛ ahɔde, woyɛ NPP ni a, na ɔpa no ama obi, mm. ɔpa wɔ ma. Ɛnɛ, when was the last time a wote, wei na ɛyɛ a na ɛma nkurɔfoɔ ka sɛ Ghanafoɔ wɔ awerɛfiri. Mm. Yɛnya biribi pɛ ne adwan yɛ sɛ ɛyɛ entitlement when was the last time a wote sɛ premise ashorte when was the last time a wote sɛ fantefoɔ anaa nkranfoɔ ɛyɛ eh, demonstration ɛyɛ eh, agitation wɔ premise ho mm-hmm. manoma manoma obi de manoma metia no wɔka kyerɛ me wɔ fadaka bere sɛ metia no paa mese manoma da bia premise nsɛm and then this ne dwɔmaama ɛnɛ mm-hmm. kɔdɔn Ne nyinaa yɛ dɛn? Ɛkɔ. Ase fi sɛ premise ne wiase mpo. Eh, Asɛ yɛ nsɔm premise bi. Issues bi a ɛma ho. Ah, wonte. Wɔse eh, address gender inequality mm -hmm. by ensuring the expeditious enactment of the affirmative action act. Mpatsɛ wɔhe wɔyɛ yi.
Mpatsɛ wɔn ntumi anyɛ ɛndra and akufo ado ne yɛ pass affirmative action bill no into law.

To to aso ama menkɔ ha straight. Uh, oh, wase.